नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे अहाँ सब ठीके हैब तऽ चलू आइ अहाँ सभक लेल एक बार एक बेर फेरसँ हम लऽ कऽ आयल छी क्लास दसम वर्गक मैथिली जेकि बिहार बोर्डसँ रिलेटिव अछि आइ अपना लऽ कऽ जे छै पार पढ़ब पाठ छओ जकर शीर्षक अछि पर्यावरण आओर एहि जे पाठ अछि पर्यावरण हुनकर जे लेखक छथि ओ अछि दिनेश्वर लाल आनन्द एहि पाठक माध्यमसँ अपना लोकनि जे छै एहि पाठ में जते भी एमसीक्यू मतलब जे अपना लोकनि के बिहार बोर्ड में पूछल जाइत अछि जे फॉर्म में जते क्वेश्चन बन बनि सकैत अछि सब पढ़ब एहि में लगभग पचास टा क्वेश्चन बनि सकैत अछि पर्यावरण में आ ताहिके बाद अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर सेहो जानब तऽ चलू अपना लोकनि बेसी समय बर्बाद नहि करै छी और सीधे आबि जाइ छी अपना टॉपिक पर तऽ देखियौ आइ के पहिलका क्वेश्चन छै ओ की अछि दिनेश्वर लाल आनंद के जन्म कतऽ भेलै नहि कतऽ भेलनि देखियौ दिनेश्वर लाल आनंदक जन्म तो पहिले हम सेट कऽ लै छी तकर बाद उत्तर देब चलू एकर ऑप्शन अछि दरभंगा सहरसा मधुबनी की पटना तऽ एकर जे उत्तर होयत ओ की भऽ जायत सहरसा नहि सहरसा जिला अछि बिहारमे सहरसा एगो जिला जिला अछि एहिमे एगो गाँवक नाम अछि जकर नाम अछि महिला गाम ने महिला का तऽ इएहमे जे छै दिनेश्वर लाल आनन्दक जन्म भेल छलनि तऽ चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखाउ अपना लोकके एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि हुनकर जन्म कहिया भेल छलनि मतलब दिनेश्वर लाल आनन्दक जन्म कहिया भेल छलनि तऽ उन्नैस सए पैंतीसमे उन्नैस सए छत्तीसमे उन्नैस सए चालीसमे उन्नैस सए पचासमे एकर उत्तर भऽ जायत बी उन्नैस सए छत्तीस ईस्वीमे चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखाउ अपना लोकके एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि डॉक्टर आनन्द देहवासक कहिया भेल देहवासक मतलब हिनकर निधन कहिया भऽ गेल छलनि तऽ एकर जे निधन हएत हिनकर निधन दू हजार पाँचमे दू हजार छओमे दू हजार सातमे कि दू हजार आठमे एकर जे उत्तर हएत ओ की भऽ जायत दू हजार सात ईस्वीमे की भऽ जायत दू हजार सात ईस्वीमे हिनकर निधन भऽ जायत चलू अगिला क्वेश्चन देखियौ अगला क्वेश्चन अछि कि बीए आ एमए के बाद की उपाधि प्राप्त कयलनि मतलब बीए उपाधि के बीए और एमए के बाद हिन की कयलनि आगे एजुकेशन में की कयलनि तो देखियो एम फिल कयलनि पीएचडी कयलनि डी लिट कयलनि या बी एड कयलनि तो एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके बी पीएचडी नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि डॉक्टर आनन्द कोन पदसँ सेवानिवृत्त भेलाह देखियौ शिक्षक पदसँ प्राचार्यक पदसँ कि संयुक्त सचिवक पदसँ कि मंत्रीके पदसँ एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके सी संयुक्त सचिवक पदसँ नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै दीपायतन कोन संस्था अछि दीपायतन कोन संस्था अछि देखियौ विद्यालय अछि कॉलेज अछि जन शिक्षा साधन केन्द्र अछि या की पुस्तकालय अछि तऽ देखियौ दीपा यतन जे अछि ओ अछि जन शिक्षा साधन केन्द्र की अछि जन शिक्षा साधन केन्द्र अछि तऽ हिनकर जे उत्तर भऽ जायत की भऽ जायत सी भऽ जायत दीपा यतन मे हुनकर पद की छलनि की पद छलनि बताओ सचिव के पद छलनि निदेशक के पद छलनि सदस्य के पद छलनि की शिक्षक के पद छलनि तकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत बी निदेशक के पद छलनि हिनकर चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखब कहै छै डॉक्टर आनंद मुख्यतः कोन भाषामे लिखैत छलाह मैथिलीमे लिखैत छलाह हिन्दीमे लिखैत छलाह अंग्रेजीमे लिखैत छलाह कि संस्कृतमे लिखैत छलाह एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत हिन्दीमे लिखैत छलाह नहि

पत्रिका या आप अहाँ जे छै एकरा बाल साहित्य सेहो कहि सकै छी चूँकि साहित्य नहि बाल साहित्य पत्रिका हम दुनू लिख लेब ऑप्शन में चलो एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै डॉक्टर आनंद कोन पत्रिका के संपादक छलाह तऽ बालक चुन्नू मुन्नू दुनू की कोनो नहि तऽ देखियौ डॉक्टर आनंद जे छै बालको आ चुन्नू मुन्नू मतलब दुनू पत्रिका के जे छै संपादन छलाए तऽ एकर उत्तर की भऽ जायत सी भऽ जायत नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि डॉक्टर आनंद कतबे पोथी लिखने छथि तऽ दस टा पंद्रह टा लगभग दू दर्जन या फिर पचास टा एकर जे उत्तर होयत की भऽ जायत लगभग दू दर्जन पोथी लिखने छथि नहि चलू अगिला क्वेश्चन देखियौ कहै छै विद्यापति विषय पर हुनकर की योगदान छलनि केवल लेखन छलनि या केवल संपादन छलनि कि दुनू छलनि कि कोनो नहि छलनि एकर की भऽ जायत सी मतलब लेखन और संपादन दुनू छलनि ठीक लेखन और संपादन दुनू छलनि चलू एहि से अगला क्वेश्चन देखियो कहै छै विद्यापति पदावली के व्याख्या के कैलनि के कैलनि देखियो रामधारी सिंह कैलनि डॉक्टर आनंद कैलनि नागार्जुन कैलनि कि जिनकर कैलनि एकर जे उत्तर है की भऽ जायत डॉक्टर आनंद की उत्तर भऽ जायत डॉक्टर आनंद एकर उत्तर भऽ जायत चलू एहि से अगला क्वेश्चन देखियो कहै छै डॉक्टर आनंद के रूप में रूप में केहन जानल जाइत अछि कवि के रूप में

चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न छै कि हुनकर साहित्य मुख्य विषय की अछि राजनीति अछि कि बाल साहित्य आ पर्यावरण अछि कि खेल अछि कि विज्ञान अछि एकरो उत्तर की भऽ जायत बी नहि हुनकर साहित्यक मुख्य जे विषय अछि ओ अछि बाल साहित्य आ पर्यावरण चलू एहिसँ आगाँ बढ़ै छी अपना लोकनि कहै छी हुनकर लेखनीसँ की प्रेरणा भेटैत अछि मतलब जे दिनेश्वर लाल दिनेश्वर लाल आनन्द जी अछि हुनकर लेखनीसँ की प्रेरणा भेटैत अछि तऽ देखियौ अलस्य आबैत अछि संघर्ष आ शिक्षा आबैत अछि खेल आबैत अछि कि आराम एकर जे उत्तर होयत ओ की भऽ जायत संघर्ष आ शिक्षा की उत्तर भऽ जायत संघर्ष आ शिक्षा चलू एहिसँ अगिला प्रश्न पर्यावरणक मुख्य तीन अंग की अछि देखियौ जल वायु अग्नि बसात पानी वनस्पति माटि आगि जल जल पहाड़ नदी और जंगल तऽ एकर उत्तर हैत नहि भऽ जायत बी वर्षा जरूरी अछि नहि पानि तऽ अपना लोकनि के जरूरी अछि और वनस्पति बेसी जरूरी अछि तऽ एहिमे पानि और की भऽ गेल गाछ वृक्ष ई बेसी जरूरी अछि अपना लोकनि मतलब ई पाठमे देल अछि पर्यावरणक पाठमे चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै प्रत्येक प्राणी लेल सभसँ जरूरी की अछि सभसँ जरूरी की अछि देखियौ भोजनो जरूरी अछि जलो जरूरी अछि वायु भी जरूरी अछि घर भी जरूरी अछि तऽ सभसँ बेसी जरूरी एहिमे की अछि वायु नहि कियकि भोजनके बिना अपना लोकनि जी सकै छी दू चारि दिन सात दिन तक तऽ जी सकै छी नहि जलके बिना भी जी सकै छी कुछ देर तऽ जी सकै छी कनि दिन एक दिन दू दिन अपना लोकनि ई गाम घरमे देखै छियै एगो महिला सभक लेल एगो त्यौहार होइ छै एगो पाबनि होइ छै जकरा की कहल जाइ छै जितिया तऽ जितियामे लोक तीन तीन टा साँझ जे छै छत्तीस छत्तीस घंटा बिना जल के रह जाइत अछि त रह जाइत अछि लेकिन एक बात बताउ वायु के बिना लोग दसो मिनट रह सकैत अछि नहि रह सकैत अछि त ताहि दुआरे मनुष्य के लेल सब स बेसी जरूरी की अछि वायु ने चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै प्राचीन लोक वातावरणक शुद्ध करबाक लेल की करै छलाह तऽ सफाइ करै छलाह पूजा करै छलाह होम करै छलाह कि स्नान करै छलाह देखियौ प्राचीन कालमे लोक वातावरणक शुद्ध करबाक लेल होम करै छलाह होम नहि अगिला क्वेश्चन वायुमे प्रमुख गैस कोन अछि तऽ देखियौ वायुमे प्रमुख जे गैस अछि ओ अछि ऑक्सीजनो अछि कार्बन डाइऑक्साइड सेहो अछि नाइट्रोजनो अछि तकर उत्तर की भऽ जायत तीनू नै मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चलो अगला प्रश्न देखियो अगला प्रश्न अछि कि ऑक्सीजन ककरा लेल जरूरी अछि गाछ के लेल मनुष्य के लेल माटि के लेल कि पानि के लेल सबसे बेसी जरूरी ककरा लेल अछि मनुष्य के लेल अछि कियाकि अपना लोकनि सांसक रूप में जे ग्रहण करै छी से ऑक्सीजने रहैत अछि और जे छोड़े छी से कार्बन डाइऑक्साइड होइत अछि चलू देखियौ आब कहै छै कार्बन डाइऑक्साइड ककरा लेल जरूरी अछि सबसँ बेसी जरूरी ककरा लेल अछि मनुष्य लेल गाछ वृक्षके लेल पशुके लेल कि जलके लेल अगर ई प्रश्न ओ चैप्टर देखब एहिमे गाछ वृक्ष वृक्षक लेल जे छै कार्बन डाइऑक्साइड सबसँ बेसी जरूरी अछि ताहि दुआरे एहि प्रश्नक जे उत्तर हैत ओ बी भऽ जायत देखियौ फेफड़ा वायु सब की करैत अछि खून बनबैत अछि देह साफ करैत अछि खाना पचबैत अछि पानि बनबैत अछि तऽ की होइए तऽ ओकर उत्तर बी देह साफ करैत अछि अगर पाठमे अहाँ पढ़ब ओहिमे देने छै कि ऑक्सीजन मतलब फेफड़ा वायुसँ की करैत अछि तऽ फेफड़ा जे छै मतलब देहके जे निधुर होइ छै निधुर समझै छियै खून खूनके मैथिलीमे की कहल जाइ छै निधुर ओकरे साफ करैत अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ प्रदूषित वायु से की समस्या होइत अछि की होइत अछि नींद नींद वाला समस्या होइत अछि दम फूलब भूख की हंसी देखियौ प्रदूषित वायु में सांस लेला से दम फूलऽ लगैत अछि नहि तऽ पाठक पाठ में ई पॉइंट देल अछि तऽ पाठ सब बेसी अपना लोकनि के भटकै के नहि अछि कियाकि पाठ से डायरेक्टे क्वेश्चन नहि उठा कऽ पूछैत अछि आब अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै मल मूत्र जतऽ ततऽ करबा से की होइत अछि तऽ सफाइ होइत अछि प्रदूषण होइत अछि स्वास्थ्य होइत अछि कि आराम होइत अछि ठीक एकर उत्तर हम नहि बतायब अहाँ अपना अपना लोकनिके दिमागक यूज करू आओर एकर उत्तर बताउ की हैत एकर उत्तर चलू अगिला प्रश्न देखियौ किछु छै वायुके बाद दोसर जरूरी वस्तु की अछि माटि अछि जल अछि अग्नि अछि कि धूप अछि एकर जे उत्तर भऽ जायत ओ की भऽ जायत ओ की भऽ जायत एकर उत्तर वायु के बाद दोसर तऽ जल भऽ जायत नहि वायु के बाद जे दोसर प्रश्न उत्तर जे हैत की भऽ जायत एकर जल भऽ जायत चलू गंगा केहन नदी अछि छोट नदी अछि गंदा अछि पवित्र आ विशाल नदी अछि कि सूखा नदी अछि तकर उत्तर की भऽ जायत पवित्र आ विशाल नहि गंगा के पवित्रो नदी और विशालो नदी दुनू मानल जाइत अछि कियाकि देखबै तऽ भारतक जे सबसँ लम्बा नदी अछि से गंगे नदी अछि ताहि दुआरे हिनका विशाल कहल गेल अछि नहि देखियौ कहै छै मिथिलामे रजोखरी की कहल गेल की कहल जाइत अछि तऽ नदी की कहल जाइत अछि तालाबके कि पोखरिके कि झरनाके देखियौ मिथिलामे जे छै रजोखरी पोखरिके कहल गेल अछि नहि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै मिथिलाञ्चल केहन प्रदेश अछि देखियो पहाड़ी मरुस्थल नदी मातृक या जंगल तो देखियो मिथिलांचल के नदी मातृक प्रदेश कहल गेल अछि कियाकि अगर मिथिला के अहाँ चौहदी देखब ने तो तीन ओर ई नदी से घिरल अछि ने कोन कोन नदी से तो पूरब में कोसी पश्चिम में गंडक और दक्षिण में गंगा आ बच गेल उत्तर त उत्तर में ऐछ कथी हिमालय आ इहा हिमालय से लगभग सबटा नदी निकलत ऐछ त तै दुआरे मिथिला के नदी मात्रिक प्रदेश कहल गेल ऐछ चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल की जरूरी ऐछ त देखियौ सड़क मकान गाछ वृक्ष गाड़ी सबसे बेसी जरूरी कथी ऐछ गाछ वृक्ष ने चलो एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै एक व्यक्ति लेल कते गाछ जरूरी अछि दूटा पाँचटा दसटा कि बीसटा एकर उत्तर की भऽ जायत एक व्यक्तिके लेल दसटा गाछ ने जरूरी अछि मतलब अहाँ सब प्रण करू कि हम जे छै अपन जीवनमे कमसँ कम दसटा गाछ तऽ लगेबे करी आ बेसी मोन हैत तऽ बेसी लगाउ चलू देखियौ कहै छै एक वृक्ष लगायब केहन पुण्य होइ छै एक पुत्र के पांचटा पुत्र के दस पुत्र के कोनो नहि तऽ देखियौ दस पुत्र के बराबर पुण्य होइत अछि चलू अगिला क्वेश्चन देखियौ कहै छै मनुष्य कोन गैस लैत अछि तऽ लैत कथी अछि बताओ सीओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हाइड्रोजन तऽ की उत्तर हो जायत लैत अछि ऑक्सीजन लैत अछि ऑक्सीजन आ छोड़ैत अछि हाइड्रो छोड़ैत अछि अहाँके कार्बन डाइऑक्साइड चलू देखियौ

जे सिमरक लकड़ीसँ की बनैत अछि कागज बनैत अछि दिया सलाइ बनैत अछि कुर्सी की दरवाजा एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके दिया सलाइ नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ लकड़ी जरला पर की बनैत अछि तऽ पानी धूल कोयला की गैस तऽ लकड़ी जरला पर कोयला बनैत अछि नहि पाठक माध्यम से पाठ में देल अछि कि लकड़ी जरला पर की बनैत अछि कोयला ओनाहितो तऽ कोयले बनैत अछि चलू देखियौ अगिला प्रश्न देखियौ जंगलक मुख्य काज की अछि खेल लकड़ी पर्यावरण स्वच्छ रखब कि खेती तऽ एकर उत्तर की हो जायत अहाँके पर्यावरण स्वच्छ रखब चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ पुरान समयमे लोक कतऽ रहैत छल

जे जंगल से की प्रभाव होइत अछि गर्मी बढ़ैत अछि वर्षा बढ़ैत अछि मतलब जंगल से की प्रभाव होइत अछि ठंड होइत अछि कि धूल देखियौ अगर काटला से होत रहे तऽ गर्मी है जंगल लगेला से की होइत अछि वर्षा तऽ की अछि प्रभाव नहि तऽ जंगल से की प्रभाव होइत अछि तऽ जंगल रहत तऽ वर्षा बेसी हैत तऽ ई जे छै अपना लोकनि के लिए बढ़िया हैत ताहि दुआरे जंगलक संख्या बढ़ाओ जंगल लगाओ वर्षा से की लाभ अछि तऽ बीमारी होइत अछि उपज बढ़ैत अछि धूल अछि कि गर्मी होइत अछि तऽ लिमिट मात्रा में अगर वर्षा हो तऽ फसलक उपज बढ़ैत अछि तकर उत्तर की भऽ जायत बी भऽ जायत नहि चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै लोक गाछ वृक्ष के की मानैत अछि की मानैत अछि देखियौ वस्तु देवता खेल की समान तऽ लोक गाछ वृक्ष के देवता मानैत अछि देखै छियै अपना सबके मिथिलांचल में पीपल गाछ के सेहो पूजा होइत अछि बड़ गाछ के सेहो पूजा होइत अछि ने आमो गाछ के पूजा होइत अछि शादी ब्याह में आ महुओ गाछ के पूजा होइत अछि तऽ लोक जे छै मिथिलांचल में गाछ वृक्ष के देवता मानैत अछि चलू अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै ऑक्सीजनक उपस्थिति की पर निर्भर अछि जल पर गाछ वृक्ष पर माटि पर कि सूर्य पर देखियौ उत्तर उत्तर की हो जायत बी गाछ वृक्ष पर चलू एहिसँ अगिला क्वेश्चन देखियौ कहै छै आजुक युगके की कहल जाइत अछि बताउ विज्ञानके युग कृषि युग औद्योगिक विकासक युग की शिक्षा युग एकर पैघ उत्तर की हो जायत औद्योगिक विकासक युग इएहमे सब आबि जायत अहाँके चलो वृक्षारोपण कोन दिशा में सहायक है तो विकास के दिशा में शिक्षा के दिशा में पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में कि व्यापार के दिशा में अगर उत्तर की हो जाए सी पर्यावरण सुरक्षा के दिशा ने एहि प्रकारे एहि पाठ में चाहे लेखक पर हो या फिर पाठ हो जते प्रश्न बन सकैत अछि सबके अपना लोग जान जान लेलहुँ आब अपना लोग देखब अभ्यास प्रश्न और अकर उत्तर जे एहि पाठ में पूछल गेल अछि चलू आब अपना लोग एहि पाठ के अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर जानब देखियौ पहिल जे प्रश्न अछि कहै छै निम्नलिखित मे सही विकल्प के चयन करू पहिले पहिल क्वेश्चन अछि कोन चीज बिना लोग एक दू घंटो भरि जीवित नहि रहि सकैत अछि तऽ पानी आगि हवा की अन्न तऽ बुझै छियै पूरे पाठ में पढ़लहुँ हन एकर एहि प्रश्नक उत्तर अहाँ कमेंट बॉक्स में बताउ ने चलू अगिला प्रश्न अछि कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सार्वधिक उपयोगी की अछि की अछि पानि अछि अन्न अछि मनुख अछि कि गाछ वृक्ष अछि बताओ इहो क्वेश्चन के उत्तर अहाँ कमेंट बॉक्स में बताएब कियाकि पढ़लो ने अपना लोकनि चैप्टर के माध्यम से तऽ केना लिखब गु के क उत्तर में की लिखब क ख ग या घ जे है से अहाँ उत्तर में लिखब चलू आब अपना लोकनि देखब कि रिक्त स्थानक पूर्ति करू नहि देखिए चलू ई भागि गेल अछि चलू आब की चालू करब फेरसँ हम एनाहिते बता दै छी अहाँ सब लिख लेब कहै छै मल मूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायुक मुख्य कारण थिक तऽ की हेतै एकर उत्तर प्रदूषण भऽ जायत ने तऽ यत्र तत्र मल अ, जे मूत्रक त्याग करब सबसँ करब वायुके मतलब कथी अछि सबसँ पैघ कारण जे अछि ओ अछि वायु प्रदूषण तऽ एकर उत्तर की भऽ जायत प्रदूषण भऽ जायत एकर बाद कहै छै गा गाछ वृक्ष हमरा धार्मिक आ डॉट डॉट डॉट जीवनक अंग बनि गेल अछि तऽ गाछ वृक्ष हमर धार्मिक आ सांस्कृतिक ई एकर उत्तर भऽ जायत सांस्कृतिक भऽ जायत तऽ पहिला मे अहाँ सब जे छै प्रदूषण लिख लेब आ दोसर मे अहाँ सब सांस्कृतिक लिख लेब कहै छै निम्नलिखित वाक्य मे शुद्ध अशुद्धक चयन करू कहै छै गाछ वृक्ष लेल हाइड्रोजन गैस आवश्यक अछि तऽ ई शुद्ध अछि कि अशुद्ध बताउ तऽ गाछ वृक्षक लेल जे छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक अछि होइत अछि तऽ अहाँ की लिखब एतऽ एतऽ एकर जे उत्तर हैत लिखब अशुद्ध की उत्तर भऽ जायत अशुद्ध उत्तर भऽ जायत एकर ताहिके बाद कहै छै वातावरणके स्वच्छ रखबाक हेतु घर घरमे होम करबाक प्रपाटी छल तऽ ई शुद्ध हैत कियाकि अपना लोकनि पढ़लहुँ हँ कि वातावरणके जे छै नहि वातावरणके स्वच्छ रखबाक हेतु घर घरमे होम करबाके प्रपाटी छल तऽ ई शुद्ध भऽ जायत

कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ै छी नहि हमरा लोकनि जे छै कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ै छी चलो एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पर्यावरणक तीन मुख्य अंग कोन अछि देखियौ पर्यावरणक तीन मुख्य अंग अछि बसात पानी आ वनस्पति इहो प्रश्न हमरा लोकनि पढ़ने छियै एगो सबसँ महत्वपूर्ण प्रश्न अछि कि पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि तऽ देखियौ कहै छै जीवन शक्तिक सुरक्षाक लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यक मतलब आवश्यकता होइत अछि ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि नहि तऽ इहो क्वेश्चन अपना लोकनि देख लेलहुँ आब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखियौ की कहै छै कहै छै देखियौ पर्यावरण पर एक निबंध लिखू देखियौ पर्यावरण जीवनक आधार थिक ई वायु जल माटि वनस्पति आ जंतु सब बनल अछि नहि देखियौ पर्यावरण नष्ट भेलासँ जीवन संकटमे पढ़ि सकैत अछि तैं एकर संरक्षण आवश्यक अछि नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै वनक उपयोगिता पर अपन विचार प्रस्तुत करू देखियौ वन हमरा लेल अमूल्य संपत्ति थिक ई ऑक्सीजन दैत अछि कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करैत अछि औषधि फल फूल लकड़ी आ ईंधन वनेक उपहार थिक जीवनक प्रारंभसँ अंत धरि मनुष्यक जीवन वनसँ जुड़ल रहैत अछि नहि इहो प्रश्नक उत्तर भऽ गेल आब अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै पहिने वृक्षा रोपणक कोन उद्देश्य छलै देखियौ पहिने वृक्षारोपण वायुमंडल शुद्ध करबाक लेल होइत छल लोक एकर पूजा करैत छल आ फल फूल आ लकड़ीक उपयोग घरेलू तथा धार्मिक कार्यमे करैत छल वृक्ष समाजक सांस्कृतिक आ धार्मिक परम्परासँ जुड़ल छल इहो क्वेश्चनके उत्तर भऽ गेल आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै नदी आ पोखरिक महत्वक वर्णन करू तऽ देखियौ नदी आ पोखरि जलक मुख्य स्रोत अछि ई पीबाक पानि खेतीक सिंचाइ माछ मकान आ आवागमन लेल उपयोगी अछि कहै छै धार्मिक आ सामाजिक कार्यमे सेहो नदी तालाबक महत्व विशेष अछि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै आइ धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतनाक अवमूल्यनसँ कोन समस्या उत्पन्न भऽ रहल अछि तऽ देखियौ आजुक समयमे सांस्कृतिक चेतना घटलासँ वृक्ष संरक्षणक समस्या उठल अछि पहिने वृक्ष पूजा आ सांस्कृतिक हिस्सा रहैत छल मुदा आब लोक उदासीन भऽ गेल अछि एहि कारणे वृक्ष रोपण कम भेल अछि जे पर्यावरण संकटक मुख्य कारण थिक नहि तऽ एहि प्रकारे अपना लोकनि ई पाठ समाप्त केलहुँ जय हिन्द